א גוטן מארגען, מאנטאג פרשת רעי, פוי, שולץ, שווייץ, מיר גייען באפולען יעצט די מאנטאג'דיגע פרשת רעי, און ס'האט געמאכט נעכטן א רושם, די עולם האט אריין געברענגט פידבעק, דאס וואס זיי האבן געהערט פון זיין פעטער און פון זיין זיידן און פון אהין און פון אהער, וועגן דעם רעב זכרון לברכה וואס איז געווען דא, און טאקע דא ביי אונז איז דא א איד, וואס ער איז עוסק אין אומאן, ער איז עוסק אין נאך מקומות קדושים אין קערעסטיר, באקט פאר אידישע קינדער עסן און ברויט און אהבה בן תורה א משגיח און אלע זאכן וואס איז דא ערנסטע עניינים ר' יואל שווארץ, און ער זאגט מיך זיין ברודער אביגדור שלום האט מיך געזאגט פון זיין טאטן זיי האבן ארום אריינגעטון די זאך בעיון גדול און ס'איז אמת טאקע אז די רבי האט געזאגט תורה פרשת ראה אין שולץ טאקע אין שווייץ אין תשי י ט, און עס האלט מען יעצט זיבן און זעכציק יאר שפעטער אין אונז האבן דעם פרשת ראה וואס לערנט מען די גאנצע פרשת ראה חק דא אין און מען זאגט חק לר' יואל, וועלכע ר' יואל רעדט מען דא? דאס איז די רבי זכרון לברכה, אלעס קומט דאך פון רבי זכרון לברכה, אקעי שוין סאו דא האלט מען אונז יעצט, היינט איז כ א, היינט איז די יארצייט פון רבי לוי יצחק שנייערסן, דער טאטע פון דער רבי פון ליובאוויטש, דער טאטע וואס ער איז געווען א גאר א גרויסער בעל מקובל, זיינע ספרים זענען זייער טיפע ספרים פון קבלה, ער האט באקומען סמיכה פון רבי חיים בריסקער און פון רבי אליהו חיים מייזל, און ער איז געווען א גאר א געווען א רב אין יאקטראך סלאניסלאוו, איך געדענק שוין נישט וואו מען זעט עס נאך, און ער האט געטון אסאך פאר אידישקייט פאר ראטעווען אידן, אזוי ווייט אז די רוסן האבן אים ארעסטירט און פארטריבן קיין קאזאקסטאן. אין קאזאכסטאן איז ער געווארן קראנק און מ'האט אים געדארפט מ'האט אים אריינגעפירט אין א הויפט שטאט דארט אין אלמאטע, דארט האט מען אים האט מען אים געשטעלט אלס רב דארטן, און אפאר חדשים שפעטער אין ק ו אין ק ו איז ער אוועק. זיין זון, ליובאוויטשער רבי האט נישט זוכה געווען די לעצטע פאר יאר אים צו זען ווייל ער איז געווען ארעסטירט דארטן, און ער איז נישט געווען, ער איז נישט געווען דארטן ביי, נישט ביי זיין פטירה, און פאר אים, ער האט נישט מיטגעהאלטן, איך דאכט זיך מיט זיין חתונה אויך נישט, ער איז אוועק תשנ, ווען? היי? נאך פריער? כ'מיין תשנ ה, אין אלמאטע, איך בין געווען דארטן אמאל אין קאזאכסטאן, אין אלמאטע, איז א גרויסע אידישע בית החיים, און דארטן אינעם אייניקליק דארטן, ר' לוי יצחק,

שנייערסאָן, דער וואָרט שנייערסאָן איז געקומען פון בעל התניא וואָס האָט געהייסן שנייער זלמן, און אַלע קינדער האָבן געהייסן שנייער, סאָן, דער זון פון שנייער. און אַזוי ווי ביי אונז איז דאָ אָוויטש, יא, ביי אונז איז דאָ, אונז איז מען אייביג געבליבן מיט די זעלבע נעמען, מענטשן מיינען זיי האָבן, זיי זענען געבליבן נאָך אין די צייטן פון דעם בית המקדש האָט מען געהייסן בן יענעם, בן יוסף, בן דוד, בן אברהם, בן משה, און ווען מען איז געגאנגען שפעטער אין אנדערע פלעצער אין אראבישע פלעצער האט מען ווייטער געהייסן בער נאר אויף די יענע שפראך איבן איבן יענעם באר דאס באר יענץ איבער מען איז אנגעקומען צו אנדערע פלעצער איז געווארן שפעסער שפעטער איז מען אנגעקומען צו אוויטש אוויטש מיינט די זון עס איז געווען אזוי די זון פון אברהם האט געהייסן אבראמאוויטש די זון פון יצחק האט געהייסן איצקאוויטש די זון פון יעקב איז יאקאבאוויטש אלעס היימישע נעמען משה, אברהם יצחק יעקב, משה איז מאשקאוויטש, אהרן איז אהרנאוויטש, יוסף איז יאזעפאוויטש, דוד איז דאווידאוויטש, ראובן איז ראבינאוויטש, שמעון איז שמעונאוויטש, לוי איז לעוויוויטש, אזוי ווייטער און ווייטער, איז נעמען די זון פון יענעם. און נאמען געווען אנדערע וואס דארטן איז געווען די זון, זון, יא, אדער די סאן, יא, דעווידסאן, שנייערסאן, אברהמסאן, נו, אייזיקסאן, דזשעיקאבסאן, דזשעיקאבסאן, יא. אזוי אזוי איז, ס'איז די זעלבע זאך, אלעס איז די זעלבע זאך. שוין, לאמיר אריינגיין בארפוס, מ'זאל בלייבן מיט די מיט די מיט די חוקים און משפטים, מ'זאל בלייבן מ'זאל נישט גיין בחוקת הגוים, מ'זאל גיין מיט אונזערע דאס, מילא אלע נעמען זענען געבליבן אזוי. סאו לאמיר אריינגיין דא, אה, נעכטן בין איך געגאנגען, וויאזוי גייסט די שטאט ווי איך בין געווען נעכטן? דא, וויאזוי הייסט די פלאץ דארט ווי ס'איז נישט קיין דיוטי פרי? איז עפעס א פערציג מינוט פון דא, ניין ניין נישט ליכטנשטיין, די מ פ ווען מען רעכנט מיט מלכת פארן, זייער שיין, אלעס זייער שיין, בכלל דא, כ'זאג פאר מיין רעבעצן דא אז מען בלאנדזשעט איז אזוי ביוטיפול, סמנון יא, ס'דא א, איך זאג דאס איז אלעס א ביוטיפול בלאנדזשעט דא, מאכסט א ראנג טערן ס'איז נישט קיין, ס'נישט קיין ראנג טערן אלעס איז הערליך, ס'איז הערליך, איך פאר ביזן לאמבערלאד שוין נישט פארן ווייטער, טאלאפ מיין חיוטער, ס'דא א קליף דא, א בארג דא, וואסער גיסט זיך, ס'איז עפעס נישט פשוט. סאו, סאמנון הייסט עס? סאמנון. סאו דארט בין איך געווען, זע איך א גאנצע אידישע משפחה קומט צו גיין, און איינער פון די בחורים דארט האבן מיך דערקענט, אה, דו ביסט יואלי לוי, יא, יא, מ'הייבט אן צו רעדן אזוי, זאגט ער מיך, מיר הייבן צו שמועסן, זאג איך אים, פון וואו זענט איר? זאגט ער, פון ציריך. און ווי הייסט איר? ער הייסט בראנד. דאכט זיך מיין רבי אהרן בראנד, און זאג איך אים, דו ווייסט אפשר אביסל מער, איך טו זיך יעצט אין ריסערטש אינוועסטיגעישן דא, דער רבי רבי יואל, זאגט ער יא, מיין פעטער זאגט ער, איז געווען טאקע וואס האט אים האט אים אויפגעפיקט און געטראגן און געברענגט, ער איז געווען, און ער געדענקט ער געדענקט זייער קלאר פלעגט פארציילן, דא אין דעם געגנט איז געווען די בריסקער רב זאגט ער אויכעט, בריסקער רב איז געווען ממש דא, אפשר אין די האטעל אפילו, און יא די סאטמארע רב איז געווען דא איך געדענק מיר דעמאלטס געקומען צו פארן פון גאנץ שווייץ צו גיין נעמען א ברכה פון אים, און שוין האב איך געהאט נאך א נאך א וועריפיקעישן אז דאס איז געווען און דא אין שווייץ און טאקע דא אין דעם געגנט. ס'איז דא נאך א נאמען פאר די געגנט שולץ מיט עפעס זאמענס. אינגאדין? ניין. אזוי ווי קערעסטיר בערבערעשט, האט זיך געפונען נאך א נאמען, ס'איז ממש דא די נעקסטע, די נעקסטע ממש ס'איז די זעלבע געגנט ארבעט די בריק דא, הערליך. טאראס, טאראספ, יא. ער זאגט אז די רבי איז געווען, די רבי, די רבי'ס הויז איז געווען אין טאראספ. אבער מ'דארף, מ'גייט מברר זיין, מ'גייט מברר זיין, ס'איז נאר מאנטאג היינט. ביי ק ו וו וועט מען שוין האבן די דערוילעם מיט זיין טענץ, יעצט געלט פאר די מח ו, אלעס איז זיין אפגעשטעלט, אקעי. לאמיר אריינגיין יעצט דא אין דעם פרשה, ראה י ד א', פסוק ל' ב', ושמרתם, זאגט דער אייבערשטער, איר זאלט עטס אפהיטן לעשות, איר זאלטס טון את כל החוקים אלע געזעצן ואת המשפטים אלע דינים אשר אנכי נותן לפניכם היום וואס איך געב ענק היינט, וסתרין למעבד יעש כל קיום, אייב יעש דעיניו, דענו יאהב קדמיך אין יום הדין, אייל ה. דאס זענען החוקים המשפטים די חוקים און די משפטים אשר תשמור און לעשות אז זאלסט היטן און זאלסט געדענקען דאס צו היטן בארץ אין דעם לאנד אשר נתן ה' אלקיך אבותיך וואס איז געבט דיך דער אייבערשטער דער גאט פון דיינע עלטערן לך צו דיך לרשת אז זאלסט עס ירשען כל הימים אלע טעג אשר אתה חי אתה עם חיים וואס עטס לעבט אלע דאגן אויף דער ערד אילן כימיו ודיניו דאס היטן למעבד בעררו דיעב השם אלוקו דא אבסך, לך למרשא, כל ימיו, אלע טעג די אטעם קיין יומען ארבעט און שייסט און לעבן דא אויף די ערד. וואס וועט עטץ טון דארטן? ווען עטץ וועטס אריינקומען וועט עטץ זען דארטן אזויפיל געטשקעס און אזויפיל געץ מזבחות מיט זאכן מיט די אלע, זאלט עטץ וויסן אבי תאבדון, עטץ זאלטס עס מאכן פארלירן, דאס הייסט ממש צושמעטערן, אז כל המקומות, די אלע פלעצער, אשר עבדי שם הגוים וואס די גוים האבן דארטן געדינט אשר אתם יושבים אויס און וואס איר זענט גייט ישנ'ן יעצט די פלעצער את אלוהיהם אלע זייערע געטשקעס אלע הרים אויף די הויעכע בערג הרמים אויפן שפיץ פון די הויעכע בערג וואו אלע גבעות און אויף די נידעריגע בערג ותחת כל עץ רענן און אונטער אלע יעדע פארצווייגטן בוים זיי האבן דארטן די אלע מיני געטשקעס אבדו תאבדון יז כל אסריו דפלוחי טעם און עממיו דאתן ירסין יאסון

די אשייריים און זייערע ביימער וואס זיי דינען תשרפין זאלט איצט פארברענען ביי אייך אין פייער, איר פסילי אלוהים און די אלע געטשקע אויסגעהאקטע בילדער טראגעדייען זאלט איצט פארשניידן ווי באדערט עמען דאס מאכן פארלירן ער שמים זייער נאמען, און זאלסט נישט אנרופן די זעלבע רעספעקטפול נעמען וואס זיי האבן געגעבן נאר גיב צו אזא סאקמער ווי מען זאגט סאקמער, מען זאגט נישט סאטמאר, סאקמער, צאנז.

זאגט די נביא ווייטער, די נביא זאגט אזוי, ישעיה קאפיטל נ ד פסוק י ז, כל כלי, וואס? כל כלי יצר עליך, אלע די שארפע, די די די כלי זיין, די אלע מיסילס, די אלע זאכן וואס מ'וועט אויסשארפענען קעגן דיך, מ'וועט עס מען האט עס אנגרייטן קעגן דיך, און מען וועט זאגן דאס א לאו, וואס מען גייט דיך יעצט האבן צו ענדע ברענגען, לא יצלח, ס'וועט נישט מצליח זיין, פליי פליען הונדערטער מיסילס, ס'וועט נישט מצליח זיין, וכל לשון תקום איתך, און יעדן צונג וואס וועט אויפשטיין קעגן דיך, למשפט, תרשיע, וועסטו איהם פאר'משפט'ן, וועסטו יענעם פאר, זיין דיך וועלן דאס, זיין דיך זיי קענען באשולדיגן, זאת, ווייסט פארוואס? ווייל דאס איז. נחלה אז ס'איז דיין ארבטייל, דאס הייסט ס'איז דיין ירושה, ס'איז דיינס, ס'איז נישט ווייל האסט עס יעצט געוואנען אדער ווייל מ'האט דיר עס איינגענומען, ניין, דאס איז די אייבערשטער האט דיך עס געגעבן בנחלה, עבדי השם, עס באלאנגט פאר די עבדי השם, פאר די קנעכט פונעם אייבערשטן וצדקתם, און זייער גערעכטיגקייט וואס איז געקומען אויף זיי, מה איתי, קומט עס פון מיך? נישט ווייל איר דאס איז איינגענעם אפילו, ס'קומט פון מיך, אלעס קומט פון מיך, נעים השם, אונטערגעשריבן, דער אייבערשטער, קהל זיון, אלע די וועפענס, די יתקן אלך, ירושלים, וואס מ'וועט זיך שטעלן קעגן ירושלים, לא יצלח, וועט נישט מצליח זיין, וכל לשון, יעדן שפראך, יעדן לשון, די קום עמך לדינא, תחייבני, וועסט זיך באשולדיגן, דו אכסנית עבדי השם, דאס איז די ירושה פון די עבד הש, עבדי השם, וואס די חבוסיי, מין קדמא, קומט פון מיין, פון מיך, אמר השם, זאגט דער אייבערשטער. הייבט זיך אן די קאפיטל מי און ה', זאגט דער אייבערשטער אזוי, ס'גייט קומען א לאנגע ביטערע גלות, איז וויל איך ענק זאגן אזוי, מען פארט אויף א לאנגע וועג, און מען פארט אין די דעזערט, מען פארט אין אויף א מדבר, מען פארט אויף א לאנגע, זאגט מען, זאגט מען פאר א מענטש, נעם מיט א ציידעלע לדרך, נעם מיט וואסער, און טאמער האסטו נישט, זאגט מען אים, דא נעם אפאר דאלער, און גיי אריין אין די ערשטע געז סטעישן און קויף דיר וואסער, ווייל דו זיין דארשטעריג, און טאמער ביסטו זייער דארשטעריג, קויף וואסער, טאמער ביסטו הונגעריג, קויף דאס און טאמער ביסטו טרויעריג קויף וויין, מען געבט דיך עצות, זאגט דיר דער אייבערשטער יעצט דא אז איך גיב דיך א רעסעפי וואס דורכאויס די לאנגע גלות, ס'וועט זיין ממש אוממעגליך צו קענען עס דורכהייבן, געב איך דיך א זאך אזוי ווי וואסער, וואסער איז א זאך וואס דערהאלט א מענטש ביים לעבן, ס'מאכט ער זאל נישט ווערן דיהיידרעיטעד, ער זאל קענען ווייטער אנגיין, און וויין איז דאס א זאך וואס מאכט פרייליך, אפילו מען איז אביסל דאון קען איך מאכן עס זיין א שמחה, זיין חדוות'ע, די קדושה, און די זעלבע זאך איז דא מילך וואס געבט סאסטענענס א מענטש קען האבן, ער זאל קענען האבן זיינע ווייטעמינס און זיינע נוטרישענס וואס ער דארף צו האבן, זאגט ער אזוי הוי, קול צמאי, ווער ס'איז דארשטעריג, ווער ס'איז היינט באמת דארשטעריג, און מען רעדט נישט דא פון סתם פון דארשט, פון אויסגעטריקענטע צונג, וואס דאס ווייסט דאך יעדער איינער וואס מען דארף צו, אבער טאמער מ'איז היינט דארשטעריג אין א לאנגן גלות, אין א ביטערן גלות, לכי למים, גייט צום וואסער, גייט צום וואסער, וואס איז איין מים אלא תורה, גייט צום וואסער, ואשר אין לכסף, און אז דו האסט נישט קיין געלט, לכי שברי גיי קויף ואכולי און עס, און לכי שברי און גיי קויף, כ'רעד נישט גיי קויף מיט קעש, בלא כסף, אן קעש, אן קיין געלט, דארפסט נישט קיין געלט, די בלעם איך איר אן א פרייז, יין וכו', תורה וואס איז נאך בעסער ווי יין, ווייל יין וואלסט דאך געגאנגען אפאר צאלן אפאר דאלער פאר יין, יא? אונז האבן געהאט דא שבת האב איך באקומען א מתנה פון ר' איד ליכטנשטיין, האט געשיקט מיט שימי לאקס, א ספעשל באטל וויין דא, ווייל ער האט געהערט איך בין דא, האט ער געשיקט א בעטל א באטל וויין צום רבין אויף אויף אויף שבת, ס'איז געווען נאך, ס'איז געווען, יעדער האט געהאט וויין, אבער א, ער זאגט נישט ווייניגער ווי הונדערט פֿופֿציק יורא זאל עס זיין, די פלאשל וויין. און דאמאלס מאריך איך האב עס נישט אויסגעטרינקן אליינס, איך האב מיך געשערט מיט מיך, איך האב געטרינקן איינס פאר די פיש און איינס נאך די פיש, און דערנאך האט מען עס אויסגעגעבן, שימי לעקס ארומגעגאנגען געבן פארן עולם אביסל, אקעי.

די טב מחמר און מחלב, בעסער ווי יין און בעסער ווי מילך. למה תשקלי כסף בלא לחם, פארוואס וועט דאס גורם זיין אז זיי דארפן וועגן זילבער פארן פיינט אנצובאקומען ברויט נאר אומזיסט? דאס הייסט תשקלי כסף מיינט זיך אפוועגן. געלט, שקל, מ'האט גערעדט נעכטן ביי די שול האב איך מסביר געווען אז שקל, די ווארט שקל, יא, קומט פון סקעיל, אפוואויגן, אפוועגן, כסף, נישט קיין פלאי לחם, נאר די ווארט סקעיל קומט פון שקל, סארי, נישט די שקלים וואס מ'רעדט, נישט שקל הקודש, ויחם בלא לסוב עצמו, מ'מוז שוין אן זייט ווערן, שמעי הערטס מיך צו, שמעי אליי הערטס מיך צו. ואיך לי טוב און עסט גוט, מיט עס אײַנהײק און האָט עס זיך זאַטיקן און באַדערשטן מיט פֿעט, מיט פֿעטנס נפֿשך און כּזעל, דאָס מײנט צו זאָגן אַזױ, מע קען עסן, אַזױ װי אױף דער װעלט, קען מען עסן, אײנער איז דאַרשטעריק, אָ, גיב מיך אַ טשערי סאָדע, עס איז נישט װערן פֿון דעם סעיטשי, עס איז נישט װערן פֿון דעם אױס דאַרשטעריק, עס װעט דאָך מאַכן אַ גוטן טעם אין מױל פֿאַר אַ פּאָר מינוט, אָדער, איך בין זײער הונגעריק, גיב מיך אַ דזשעלי בינס, סע גײט דיך נישט זאַט מאַכן, סע גײט דיך מאַכן בױך װײטיק שפּעטער. סאו איז דא א נוטרישעניסט זאגט אה דו ווילסט עסן עפעס גוט, עס עפעס פראוטין, עס עפעס וועדזשטעבלס, עס עפעס זאכן וואס גייט דיך מאכן זאט אין ערנערונג, דאס איז אויף די וועלט, נאכדעם איז דא איינער וואס זאגט עס עפעס אדער טרינק עפעס אבער פאר די פאר די פיוטשער, פאר עווערלעסטינג פיוטשער, נישט פאר עפעס וואס האלט זיך נאר פאר די ערשטע זיבעציג יאר, עפעס וואס האלט זיך עווערלעסטינג, עפעס וואס איז פאר אייביג.

יא, קומען אהער צו מיר נענטער עס צו זעהן, שמעי הער צו את חי נפשכם, און עס וועטס קענען ענקער נשמה געבן לייף, רעדט מען פאר תחיית המתים, וועט עס קענען האבן א לאנגע לעבן, דאס דייטש וועט עס צוריק קומען עס צו האבן, עס צו האבן מיט וואס צו האבן, די נשמה וועט האבן בעטערי, לאנגע בעטערי. ואכרס לכם ברית עולם, איך וועל שליסן מיט ענק אן אייביגע בונד, וועלעכע אייביגע בונד? געדענקסט איך האב געזאגט אז דוד המלך האב איך געזאגט אז עס גייט אייביג זיין, דוד המלך וועט אייביג קענען האבן די מלוכה כלאור ווי ס'שטייט אים. דאס חסדי דוד הנאמנים, איך וועל באצאלן די פאר די באגלייבטע גענאדע פון דוד המלך. יעצט די נעקסטע פסוק רעדט מען וועגן משיח, אבער דאס איז מארגן. יעצט גיימער רעדן אין די כתובים אין תהילים קאפיטל מ ה פסוק א'. למנצח על שושנים, דער דער קאפיטל איז געזאגט געווארן אויף שושנים, ס'איז דא א שיטה וואס זאגט אז די אלעמען וואס למנצח על הנחיל אז דאס איז די נעמען פון אינסטרומענטס, אז מען זאגט אז ווען מען גייט שפילן יעצט די לווים, זאלן זיי שפילן דאס אויף די אינסטרומענט וואס הייסט שושנים. נאר מען דא נאך א פשט וואס רשי זאגט אז שושנים דאס זענען גערעכנט אז דאס דאס קאפיטל רעדט מען אויף די תלמידי חכמים אז כדי מען זאל רעספעקטן די תלמידי חכמים מען זאל וויסן אז די תלמיד חכם איז נישט סתם אזוי איינער וואס איז עדיוקעיטעד און איינער וואס האט אקעדעמיקלי זייער ארויפגעקוקט ניין נאך סאך מער ווייל די תלמיד חכם איז אזויווי א מלך מאן מלכא ווער זענען די מלכים רבנים די רבנים זיי האבן אויטאריטי צו קענען מאכן פסק'נען שאלות און זאגן אויף דעם איז מותר און דאס איז אסור און צו קענען פירן די פיוטשער דורות וויאזוי מ'זאל זיך פירן מיט דעם מיט יענץ, זיי ווערן אנגערופן שושנים, דאס איז איין פשט, זאגט רש י, נאכדעם דא נאך א פשט, די רדק מיט נאך די אבן עזרא זאגן אז שושנים, דא רעדט מען פון די פיוטשער פון מלך המשיח, אז ווער ער איז די די די אלטימעט מלך, די מלך די די די אלטימעט לידער פון כלל ישראל וועט זיין די מלך המשיח, און דאס איז געזאגט געווארן, ווערט עס געזאגט לפני הקורח, די קינדער פון קורח האבן עס געזאגט, משכיל, און דאס איז געזאגט געווארן מיט א דאלמעטשער מיט א איבערטייטשער מיט א מתרגם און ס'געווען א שונא על המתרגם און ס'איז שיר ידידות עס איז א ווי מ'זאגט אין ענגליש זאגט מען א לאוו סאנג איז א ניגון פון פון פריינטשאפט אדער ווי רשי זאגט שיר ידידות שיר אהבים א שיר וואס ברענגט ארויס דאס ליבשאפט וועגן דעם סאבדזשעקט צו ס'איז די די די מלכי רבנים צו די רבנים וואס מען רעדט דא פון די צדיקים, אדער צו מען רעדט פון די פון די משיח, און מען קען די גאנצע קאפיטל תהלים טייטשן אויף ביידע אופנים. רחש ליבי, דא הייבט זיך אן די פיוט, די שיר, רחש ליבי דבר טוב, מיין הארץ האט מיך געווידמעט א גוטע זאך, אומר אני, איך זאג מעשי למלך, מיינע ווערק, די ווערטער, די ליד דא איז פארן קעניג, לויט רשי איז עס תלמיד חכמים מעל מלכי רבנים, לשוני, מיין לשון עצת סופר מהר, איז אזוי ווי א שרייבער וואס שרייבט מיט אזא קלארקייט, אדער דאס איז פאר משיח, יפ יפיסו, דו ביסט דאך נאך שענער ווי אלעם, שענער מבני אדם פון יעדע מענטש, פארוואס ווייל היצעק חיים. ביסט געווארן אויסגעגאסן מיט אזויפיל חיים וספסא שכל מיט דיינע ליפן, ווען דו זאגסט דיינע דברי תורה, ווען דו זאגסט דיינע שיינע פסקי תורה און דיינע חידושים, איז ממש דא אזויפיל חיים, על כן וועגן דעם ברכך אלקים לעולם, האט זיך דער אייבערשטער געבענטשט אויף אייביג, און לויט ווי עס איז משיח, מיינט דאס אויכעט אז דו ביסט שענער פון אלע מענטשן, וואס אזוי ווי שטייט משיח וועט זיין שיין פון אלע זייטן. יצחק חיים וואס איז פון שכל, עס טוט מיך חיים ווען עס דארפן רעדן מיט אלע לידערס פון די וועלט, על כן ברכו אלקים לעולם די אייבערשטער האט זיך געבענטשט מיט אלעם, חגור חרבך על ידייך גיבור, גארטל דאן אויף דיין לענד אויף דיינע לענדן אויף דיין דיך זאלסטו אנגארטלען דעם דיינע וועפן ווי מ'זאגט דיין שווערדן, הודך והדרך דיין שיינקייט און דיין ביוטי דיין פראכט, וואס טייטש אויפן אויפן תלמיד חכם מיינט צו זאגן אז די גייסט וועסט דיך מוזן קריגן מיט דברי תורה, האב דיינע ריכטיגע וועפנס גרייט צו קענען פירן זיין ענטפערן אייביג וואס דארף צו ענטפערן ווערן, אזוי ווי א גיבור וואס איז גרייט מיט זיין שווערד צוריק צו שלאגן טשח טשח טשח טשח, און פאר מלך המשיח מיינט עס אויכעט זיי גרייט צו ארויס קומען דא און און וויאזוי אריין ברענגען די גאולה דא אז ס'זאל צוקומען צו דעם אז לא ישא גוי א גוי חרב ולא יעמוד יום מלחמה יעדער האט שוין דערקומען אזא שרעק אז קיינער וועט זיך שוין נישט אויפהייבן און ס'וועט זיין שלום יהיה שלום בחילך שלווה בארמנותיך. זאגט די משנה, אין משנה גייען מיר יעצט לערנען מסכת חגיגה, פרק ג', און מ'גייט מאכן א סיום, ר' יואל היינט קען מען געבן פליישיגס, ס'גייט זיין א סיום היינט, מ'גייט צו. מ'מאכט א סיום דא? אשריך וטוב לך. יעצט גיימער מאכן דא מסכת חגיגה פרק ג, און דא גיימער לערנען אביסל א קאמפליצירטע זאך, איך געדענק ווען איך האב עס געלערנט מיט מיין חברותא מיט מיט יארן צירוק אין אין ברייוואד, בין איך זיצן און ס'האט מען געלערנט דאס, און איך בין נישט אזוי באקאנט געווען אין די און כ ט ווי די קדושה די טומאה די פערדע טומאה די דריטע די פערדע אוי פליז ס'איז געווען איינע פון מיינע ליסט פעיוואריט סאבדזשעקטס און און ווייס איך ווען משיח וועט קומען מאך מיר וואס ווילסטו יעצט פון מיך איך בין געווען אין מקווה ליין נעקסט און איך שטיי דארט און אונז מוטשען מיר זיך ארום דארט מיט די גמרא און בעתן זאגט מיך מיין חבר אז א אנדערע חבר גייט קומען צו גיין יעצט ווייל ער דארף אויפפיקן א שליסל זאג אקעי קומט אריין א בחור'ל

און ער קוקט אזוי אהין און צוריק, אה! זאגט ער מיך, יא יא, האסט דא א שני לטומאה און א שלישי לטומאה, און ער האט מיך מסביר די גאנצע זאך הערליך שיין, זאג איך אים, wow, איך קען נאר דיין נאמבער, און איך האב געסעיווט זיין נאמען, מגיד שיעור, איך האב נישט געוואוסט זיין נאמען, זאג איך, מגיד שיעור, פון היינט און ווייטער זאג איך, אונז גיימער יעצט לערנען די נעקסטע פרק, איז דא אסאך פון די זאכן, אפשר קומסטו יעדן טאג אביסל העלפן אונז, פאר די נעקסטע מסכת, גאנצע מסכת איז ער געבליבן, ס'איז געקומען א דריטער און געזעצן לערנען דארטן, פון אזוי ווייט. אז ווען זיי האבן געמאכט א סיום מסכתא איז געווען א בחור א יונגערמאנטשן דעמאלטס וואס איז געווען ממש דזשעלעס ער האט געהאט קנאה אויף אים ער זאגט הלוואי קען איך ענדיגן א מסכתא זאג איך פארוואס נישט ענדיג א מסכתא הייב אן עס ענדיגן זאגט ער ניין איך איך האב א הארד טיים פלעין מיט עברי מיט טייטש איך איך האב פארפאסט די די קארנער איך האב געקלאצט אין חדר איך קען עס נישט פלעין סא האט אים איינער געזאגט קענסט קויפן היינט נישט נאר א אידישע גמרא יא איך פארשטיי נישט וואס עס שטייט דא איך מיין זיי האבן עפעס א חברותא האט מען אונז אים צוגעשטעלט, אה, דער מר מאגעטשיר, ער עס קען קלארע זאכן, און זיי מאגן צו לערנען צוזאמען, און עט דיס פוינט האלטן זיי שוין, זיי האבן שוין געענדיגט מסתמא פינף אדער זעקס מסכתות אפשר מער, האבן זיי שוין געענדיגט, און זיי זיצן יעדן טאג און לערנען עד היום הזה, האט זיך אנגעהויבן מיט אזא דאס, און דער יונגערמאן האט מיך פארציילט, דער בחור, שחתונה געהאט יעצט, אז עט זיבן יאר איז ער געווען ממש ארויסגעקראכן פון דעם סיסטעם, ער האט נישט געלערנט, נישט געעפנט קיין ספר, ער האט געלערנט גוט אלס בחור, אבער ליידער איז ער געהאט א, ער געהאט א דורכגאנג געהאט, א שווערע דורכגאנג, און האט אלעס, ממש קאמפליטלי אלעס איגנארט, פאר אזוי ווייט אז ער פלעגט האבן שבתים וואס פיל מיט יאנגסטערס פלעגן קומען צו דרייוון צו אים אויף שבת, סתם צו צוזאם קומען אויף שבת, אבער ס'איז נישט געווען קיין שבת, ס'איז געווען סתם מ'פלעגט זיצן און טשילן, עסן טשולענט, יא, דאס פארשטייט זיך, און אזוי ווי מיר האבן געלערנט, מיר האבן געלערנט יעדן טאג גמרא, איך האב מיך קיינמאל נישט געזארגט וואס איך דארף צו טון, וואס נישט, וואס יענץ, אבער מען לערנט גמרא, עס איז עס געבט א וועק אויף, און פלעגט און פון אונז פלעגט מען שמועסן ביי די גמרא, זאגן די שיינע זאכן, פלעגט עס ביים שבת טיש איבערזאגן, און די עולם האט זייער הנאה געהאט פון זיינע זאכן, זאגט ער, ווייסט, זאגסט עס אויף א שיינעם אופן, אנדערש ווי אונז האבן מיר עס געהערט אמאל מער מיט א מעסער, יענץ הערן מיר עס מער מיט אייזקריעם. שוין, פיוס, איין טאג האט איינער געזאגט, ער האט געליינט עפעס א בוק, ווען איך האב גערעדט האב איך געפינען אינעם פון ריפרעימען א זאך. איינער וואס האט זיך איבערגעגעבן עפעס אויף א נעגעטיוו אופן, מיינט נישט אז יענץ איז א נעגעטיוו זאך. עס איז איבערגעגעבן געווארן אויף א זאך וואס האט נישט געשמעקט פאר דיך. אבער עס מיינט נישט אז שבת האט דיך עפעס שלעכטס געטון. שבת איז א ביוטיפול זאך. נאר וואס דו דארפסט טון יעצט איז, קומי וקיבלי. הייב עס אן, זיי עפעס מקבל יעצט, אויף אן אנדער אופן ווי זיי, אויף א אופן ווי דו גייסט עס יא אננעמען בפנים. שוין, זאגט ער, ס'איז געווען עפעס איינער האט זיך אויפגעשטעלט און געליינט א בוק, אז ס'איז דא, א יעדער מענטש האט נעטשרעלי עפעס א גוטע זאך וואס קומט אים אן שווער, און א שלעכטע זאך איז, איז, קומט אים, האט ער א גרינגערע וועג וויאזוי צו קענען זעהן און הערן. מורא'דיגע אינטערעסאנטע מין בוק געליינט.

למעשה זאגט ער אז די גאנצע עולם צוביסלעך האט אנגעהויבן צו עקסעפטן מער און זיי האבן אנגעהויבן צו מאכן מניינים שבת און קומען פאר שבת און שוין געבליבן. ס'איז געווארן א גאנצע איבערקערניש ווייל איין מאל האט איינער דעסיידעט ער גייט זאגן דעם משנה חומה בקודש מיט רימון. סא וואס? ממש איטס אנבעליוועבל און די צוויי חברה די חברותא האבן מיר שפעטער געלערנט מסכת סוטה צוזאמען, איך, ער מיט אונז דריי, ס'איז צוגעקומען א פערדע מיט א פיפטע, און די שיעור איז אנגעגאנגען ווייטער און ווייטער, נאך עד היום אין אור שלמה לערנען זיי יעצט גמרא ווייטער, זיי לערנען, ס'טוט זיך נאך אלץ, אנבעליוועבל. אקעי, סאו מסכת חגי' בפרק ג', סאו די משנה גייט מען רעדן דא אזוי, ווען ס'גייט אויסרעכענען דא אזוי, ס'דא א זאך וואס הייסט קודש, קודש איז קדשים צו תרומה, איך מיין ס'איז סתם קרבנות וואס זענען זייער הייליג, און מען דארף זיין זייער ריין כדי צו קענען אנרירן דאס און מען זאל נישט מען זאל נישט ווערן טמא מען זאל נישט מען זאל זאל האבן א זיין הייליג און ריין פאר דעם, אזוי ווי אזוי ווי צו קענען זאגן א ברכה דארף מען נישט גיין אין מקווה, אבער צו צו צו לערנען עפעס א גאר הייליגע זאך דארף מען יא גיין אין מקווה, צו גיין אריין אין בית מדרש איז מוז מען נישט גיין אין מקווה, אבער ארויף צו גיין אויף הר הבית, מוז מען גיין אין א מקווה טאר איך, ווען מען קען, ווען מען קען מען קען גיין, און אריין צו גיין אין קודש אין אזהרה דארף מען האבן עפר הפרה, דאס האבן מיר יעצט נישט, סאו אזוי איז דא לעוועלס, פון די פלאץ ווי הייליג עס איז, דארף מען אלס מער דאס, יעצט איז דא תרומה אויך, תרומה איז א זאך וואס מען דארף מיט ריינע ריינע אופן דארף מען דאס עסן, און טאמער מען איז טמא און מען עסט תרומה, קען מען מטמא זיין. סאו איז דא סערטען זאכן וואס זענען מער הארבער ביי קודש פון תרומה, און ס'איז דא מער זאכן וואס זענען מער הארבער ביי תרומה ווי ביי קודש. גייט איר אויסרעכענען יעצט עלף זאכן וואס איז הארבער ביי קודש ווי ביי תרומה, וואס די זעלבע זאך אויב האט ער עס ביי תרומה איז נישט קיין שום פראבלעם, און אויב האט ער קודש ביי דעם וואס איז די קרבנות איז עס א הארבע זאך, און גייט אויסרעכענען יעצט די עלף זאכן. סאו חומר ביי קודש און ביי תרומה. דאס זענען די פאלגענדיגע זאכן זענען הארבער ביי קודש ותרומה, וואס איז עס? די ערשטע זאך איז אז די משניות גייען מיר לערנען היינט לעיל נשמת א איד וואס האט געוואוינט אין לוגאנא דא אין שווייץ, און אויך איינער פון די אידן וואס האט מיך אריינגעקאלט איז עס אז דער איד פלעגט ברענגען מילכיגס פארן רעבין, ווייל ער האט געהאט, און נישט נאר פארן רעבין, אלע צדיקים וואס זענען געקומען דא, ער האט פארשאפט מילך, ער האט געהייסן ר' שיער שניידער, ער האט געוואוינט אין לוגאנא, און ער איז געווען דער שווער פון ר' יצחק דוד שווארץ, וואס איז די מעשה פון ר' שיירא, ער רעדט צו דיך? האסט שוין געהערט פון אים? וואס איז גראד שווער? וואס איז גראד שווער? כ'בין דעטס רייט, וויאזוי ווייסטו? א ביסל א לאנדאנע, אה. סאו יא יא יא, ס'ערגער אין די ערשטע קול וואס רבי שייעלע האט געזאגט פון פארדעם שוין. יא יא, ער האט געוואוינט אין מארסיי נו יא. סאו דער רבי צ דוד שווארץ זיין שווער האט געהייסן רבי שיע שניידער, און ער האט געגעבן אין לוגאנא, בקיצור שוין, מיר מאכן א משניות און א לעילוי נשמתו, לעילוי נשמת רבי שיע בן רבי אלטר קלוינימוס. סאו, חומר בקודש ובתרומה, דאס זענען די הארבערע זאכן בקודש ובתרומה. שמבילין כלים בתוך כלים, דאס טייטש ווען מען טובל'ט א כלה, איז איז דא אמאל אז ס'איז דא אינעווייניג אין די כלה נאך א דינע כלה, וואס בעצם אויב טובל'סטו עס, די גאנצע כלה, זאג איך אז די גאנצע זאך איז שוין געטובל'ט. ס'איז ריין. אבער ביי ת קודש דארף מען ארויסנעמען יעדע דיטעל אויכעט. די קליינע נידל מוזט אויך ארויסנעמען עקסטער צו קענען טובל'ען. אבער ביי תרומה איז נישט דא נישט דא די הארבקייט, נאר דו קענסט עס אריין, קענסט געבן א דיפ, אריין טובל'ען ארויס, און ס'איז פיין געווען. אבער לויט ביי קודש, ביי קודש איז נישט גענוג, דארפסט עס ארויסנעמען עקסטער. נאכדעם דא נאך א זאך איז, א יעדע קאפ אדער א יעדע טאפ האט אזוי, ס'האט דריי פארטס, ס'האט די אינעווייניגסטע פארט, ס'האט די אוטסייד פארט און די הענטל פארט. איז טאמער רירט אן א טומעל און געזאכט די אוטסייד פארט ביי טרימע זאג איך נישט אז די אינסייד איז אטאמאטיש געווארן טומעל אדער די טאמער ריר איך אן די די די אוטסייד זאג איך נישט אז די הענטל איז געווארן טומעל צו אפילו איז איין כלה זאג איך נישט אז עס איז די זעלבע זאך אבער ביי קודש איינמאל מען כאפט אן די אפ די גאנצע זאך איז טומעל אלעס אינעווייניג אויך טומעל סאו כלה. אחוריים, די אוטסייד, בתוך, און אינעווייניג, איר בייסט א צוויטע אין די האנטל, איז ביי טרימע איז עס נישט, מ'האט עס נישט קיין שום, ס'כאפט נישט אן איינעם די צווייטן, מיט טרימע ס'ווערט נישט אויטאמאטיק טמא, אבער לא בקודש, ביי קודש איז עס אזוי סענסעטיוו, כאפסט אן די הויט, זופ, די גאנצע זאך. הנושא המדרס, המדרס איז טאמער א זאב האט געטרעטן אויף א פאר פאר בגד, און איז איז טאמער איינער וואס כאפט אן דעם דעם דעם מדרס, און ער כאפט אויך אן מיט די האנט טרימה א א קיילה, וואס אין די קיילה איז דא טרימה, טרימענע וויין למשל, איז אקעי, נושא איז טרימה, ער מעג נעמען טאמער ס'איז טרימה, טאמער די וויין איז פון טרימה, אבל לא עושה קודש, אבער טאמער האט ער אין די הענט אויכעט קודש, קען ער נישט, ווייל די טרימת מדרס מאכט אז דו זאלסט זיין טמא. די נעקסטע זאך איז בגדי האוכל טרימה. ער האט די די א א א די בגד פון א איינער וואס ער עסט בגדי אוכל תרומה, די די קליידער פון עסערס תרומה פון תרומה עסערס, מעדרעס איז א טמא און מעדרעס צו לקודש איינער וואס עסט קרבנות עסער, די לא כמידת הקודש מידת התרומה, ווען מען טובל'ט כלים פ א. פירט מען זיך נישט די זעלבע רולס ביי מען טובל'ט פאר הקדש ווי ווען מען טובל'ט פאר תרומה, להיינו גייט ער מסביר זיין, שביי קודש, און מען רעדט דא נישט נאר פון כלים, מען רעדט פון קליידער אויך, ביי קודש מוזטו אויפקניפן יעדן קניפ בשעת די טובל'סט עס, און נאר נאכדעם קענסטו עס צוריק קניפן, שביי קודש מטה דארף ער אויפבינדן און מנגב דארף עס אפטריקענען און מטבל'ן נאכ'ן טובל'ן, ואחר כשר נאכדעם קען ער עס צוריק בינדן, אבער ביי תרומה, כשר, מען קען עס צובינדן ואחר כך מטבל'ן און עס טובל'ן אויב צוגעבינדענערהייט. משנה בית גייט זאגן נאך אפאר זאכן, כלה מהנגמרים בטהרה, כלה וואס מען ענדיגט זייער ארבעט אין טהרה איז צריכין טבילה לקודש, אויב דארף מען עס נוצן פאר קודש, דארף מען אפילו מען האט זיך געענדיגט בטהרה, ס'איז א טהורה כלה, ניין? דארפסט עס יעצט אויבן עקסטער, אבל לא לתרומה, פאר תרומה האסט עס געענדיגט יעצט, איז עס גענוג גוט, די קענסט עס פארנוצן פאר תרומה. און דא רעדט מען אויכעט. פארוואס ווייל כ'האב מורא אז שפייעכץ איז א ליקוויד און דאס קען מטמא זיין, כ'האב מורא אז אז עם הארץ, איינער וואס איז נישט אפגעהיטן אין טהרה האט ארויפגעשפריצט מיט זיין שפייעכץ, און ביי תרומה האט מען נישט חושש געווען אויף דעם אבער אויף אויף קודש יא. הכלה מצרף מה שבתוכה לקודש, די כלה איז מצרף אלעס וואס איז דא אינעווייניג לקודש, אבער לא לתרומה, וואס מיינט צו זאגן אזוי, טאמער עפעס האט אנגערירט איין זאך צו צווייטע זאך צו דריטע זאך, איצט האב איך מורא די עיקר טוט מען איין טאנית איין שטיקל אינעווייניג א חלק, זאג איך די גאנצע זאך איז מיט סירופ דאס איז ביי קודש אלעס ווערט טמא, אבער ביי ביי תרומה זאג איך נאר דאס וואס איז אנגערירט איז טמא און אלע אנדערע זאכן נישט. הרבי, ס'איז דא יעצט זאל מען אויסרעכענען די לעוועלס דא האט מיך די יענער מיין מגיד שיעור דארטן מסביר געווען אז ס'איז דא, ס'איז דא ראשון לטומאה, ס'איז דא אב הטומאה, יא אב הטומאה איז. א טויטע שרץ למשל יא? און א טויטע שרץ רירט אן עפעס א עסנווארג, ווערט יענע עסן טמא אבער יענץ איז שוין א אנדערע לעוול ס'הייסט רישן. ס'אזוי ווי איינער וואס מ'זאגט וועט פעינט, וואס טוט א איד ווען ער זעט וועט פעינט? ער כאפט אן. ער כאפט אן, ווערט די אנדערע הענט אויך פעינטיג, באט נישט אזא הויעכע לעוול ווי די ערשטע. נאר נעמט ער די הענט און לייגט עס אויפן טיש, אדער אויף א באנק, יא, און יעצט ווערט די באנק אויך פענדיג אבער אויף א שוועכערע, א שוואכערע, יעצט קומט א צווייטער און געט זיך א זעץ ארויף דערויף, איז דאך א צייכן אבער אויף א, א פערטע, א דריטע לעוועל, אזוי איז דא לעוועלס, די זעלבע זאך איז דא, יעצט אזוי, אויב א, א, א, א נעפקין איז געווארן יעצט פענדיג מיט דעם, נישט קיין גרויסע זאך, צו קענסט נאך אלץ ניצן אפצואווישן דיין נאז, אבער אויב דיין שיינע טייערע רעקל, יא, וואס איז דאס געווארן? איז עס יא א הארבערע זאך? ס'איז די זעלבע קאלער פעינט, די זעלבע לעוועל, באט ס'איז אבער א אנדערע מאטעריאל, וואס האסטו געטון דא? סאו זאגט ער אויך יעצט דא ביי טרימער און ביי קודש, ביי הארעווי די פערדע לעוועל איז ביי קודש פסול, ביי קארבאנעס פון קודש איז פסול, אבער ביי והשלישי און די דריטע זאך ביי טרימער, וואס טייטש די די די שלישי וואס רירט אן, ווערט. ווערט ביי קרבנות של פלייש א רביעי א פערדע און ס'ווערט פסול. ביי תרומה ווערט אויך פסול די שלישי און ביי קודש ווערט אויך פסול די רביעי. דאס הייסט אפילו די פערדע לעוועל וואס איז שוין סאך ווייטער ווערט ער נאך אויך פסול. און ביי תרומה אם נטמעת אחת מידיו דאס איז נאך איין חומרא איז אז טאמער איין הענט ווערט טמא איז די אנדערע הענט נאך אלץ גוט. חברתא טהורה, די אנדערע הענט איז נאך טהור, און ביי קודש, בזשופ! איינמאל דו כאפסט אין דאס, ביידע הענט, מיינט בילד שנייען מער די טובל אין ביידע הענט. שהיד מטמא את חברתא בקודש, ווען עס קומט צו קודש, איז די האנט מטמא דעם דעם חברתא, די האנט די אנדערע הענט, אבער לא בתרומה בתרומה נישט. און די נעקסטע זאך איז, אוכלים אכלים נגיבים בידיים מסואבות בתרומה. מען מעג עסן טרוקענע עסנווארג מיט נישט געוואשענע הענט נאר בתרומה, אבל לא בקודש. די זעלבע זאך מיר פריער גערעדט אז די פליסיגע זאכן זענען מטמא און ביי ביי תרומה האב איך האב איך נישט מורא און ביי און ביי קודש יא. האונן און מחיצה כפירה, האונן איז איינער וואס איז די גייט ליידער אדורך אז איינער פון זיינע נאנטע קרובים זענען אוועק און מען ווערט א אבל און יענעם טאג הייסט מען א האונן און מחיצה כפירה א מענטש וואס איז טמא וואס איז טהור געווארן אבער ער דארף נאך ברענגען א קרבן, און ער האט נאכנישט געברענגט די קרבן, דאס הייסט מחיצה כפרה, מחיצה כפירה, מען פעלט, ס'פעלט אים נאך די קרבן, צו ריחן תפילה דארף ער זיך טובל'ן, אבער נאר לקודש, צו עסן קרבנות, אבער צו תרומה ולא לתרומה, פאר תרומה דארף ער נישט. זעט מען דא די אלע זאכן וואס וואס איז הארבער ביי קודש ווי ביי תרומה. יעצט גייט די משנה אויסרעכענען אלע זאכן ווי תרומה איז הארבער ווי קודש. חומר ביי תרומה, ס'דא זאכן הארבער ביי תרומה, שביהודה אין אמונה, אין יהודה איז יעדער מענטש אפילו א עם הארץ באגלייבט על טהרת יין ושמן, מען ווייסט דארטן אז די ריינקייט פון וויין און אויל, מען זאגט אז וויין און אויל זענען ריין און נישטאמאל געווארן כל ימות השנה א גאנץ יאר, ווייל איך ווייס אז מען דארף עס האבן דארטן, און יהודה איז אין די דרום זייט פון ארץ ישראל, און דארטן געפינט זיך ירושלים און די בית המקדש, און ביי די צפון זייט פון ארץ ישראל די גליל איז געווען אפגעטיילט פון ירושלים דורך א סטריפ לאנד ווי די כותים די שומרונים האבן געוואוינט דארטן האט מען גוזר געווען אויף דעם סטריפ אז ס'זאל הייסן אזוי ווי תומת ארץ העמים און וועגן דעם האט מען פון גליל נישט געקענט ברענגען וויין אדער אויל פאר א קרבן צום מזבח האט מען געוואוסט אז אלע וויין און אויל וואס מ'האט געמאכט אין יענע צייטן האט מען זיך אפגעהיטן דערויף, טראץ זיך יעדן איינעם מיט דעם, און בשעת א גוטע צוויי באטן אין די סיזען, ווען ווען מע ווען די די צייט ווען די וויין קעלערס ווערן גרייט אין די באדעם אין די אין די אויל קעלערס, גלייב איך אויף אלע טרימע, איז איז איז די אמארץ באגלייבט אויף טהרה אויך אויף טרימע. אבער אויף קודש און אבי א גוטע אבי דעם סארט דורכגענג די סיזען ווען ווי לכה פ שוין יין שוין תרומה מען ברענגט א פלאסק פון וויין פון תרומה לא יקבלנה מען זאל מען שוין נישט נעמען די כהן זאל נישט נעמען פון אים אלץ א ריינעם אבער מניחה לגעת אבי ער זאל ווארטן די נעקסטע סיזען דעמאלטס קען ער עס נעמען ואם אומר לו און טאמער זאגט ער פרש של תוכח רביעית קודש אז כ'האב אפגעטיילט א פערטל פון א קרבן דארט מקריב פאר א קרבן מקריב צו זיין אויפן מזבח פאר נסכים פאר קודש נעמען גלייב איך אים יא פאר תרומה נישט אבער קודש יא. זע איך דא איז הארבער טרימע ווי קודש מיט דעם קאדער יין וקאדער שמן קריגלעך פון וויין קריגלעך אויל האבן די אמהות וואס זענען אויסגעמישט געווארן מחילה מיט טרימע נאמנים עליהם איז מען באגלייבט אויף זיי אויך אויף די קריגלעך אז זענען ריין בשעת ס'גוט פאר באלעם אין די צייט אין די סיזען וקודם להגיד את שבעים יום זאגט אז זיבעציג טעג פארדעם גרייט מען זיך שנארן ס'איז שוין דא די הכנות ס'איז שוין די סיזען גלייך גלייב איך אז זענען ריין. מן המודיעס, פון די שטאט מודיעס, דארטן איז דא אין ירושלים, מען קומט אן אין עירפארט דארט און פארסט אביסל ארויס זעסטו א שטאט מודיעין, דארטן די די די ר' שלמה קארלבאך האט א מושב דארטן, מושב מודיעין, עס איז גערופן מושב מאור מודיעין נאכן אייל נאכן אמשינאווער רבי ר' מאיר'ל אמשינאווער, און יענע געגנט דארטן איז דא אויך די מקבים די די די די די מכבים די יוונים ווען זיי זענען געקומען דארטן די מכבים זענען געווען זייער סטראנג ביי זיי כ'מיין זיי זענען באגראבן דארטן אויך. סאו פון מודיעין לפנים און אריין דארטן צו די טאורס ירושלים נאמנים על כלי חרס איז מען באגלייט אויך עם הארץ אויף כלי חרס צו זאגן אז זיי זענען ריין און מען מעג זיך באנוצן מיט זיי צו קדשים אבער נישט לתרומה. מן המדיעות לחוץ איינער מאנם איז מען נישט באגלייבט כיצד? הק' דאש איז מוכר כדורעס, א טעפער וועלכע פארקויפט טעפ, נכנס לפנימין המדיעות, איז אריינגעקומען פון מדיעות צו די ריכטונג פון ירושלים, הי א קאדער, און ער איז דער טעפער, ווי אייניג דארסטן דאס איז אייער טעפ? דיד יו פעק דיס? איז דיס יור סוטקעיס? יעס. ווער יו טוגעדער וויט די סוטקעיס די האול טיים? דיד יו פעק איט? הן הקאדער דו ביסט דער טעפער? געב מיר דיין איי די? ביסט א טעפער? אקעי. איז דאס דיינע טעפ? דו ביסט געווען מיט דיך די גאנצע צייט? והנה לקחין, און דאס זענען דיינע כופות, נעם עס נעמען, און זיי באגלייבט צו זיי. יצא, אויב ווער עס דעם דעם זעלבן טאג ארויסגעגאנגען פון מדות, די אנדערע זייט, איינער נעמען עס איז שוין נישט באגלייבט, ס'איז אזויווי טשיפ, ס'איז ארויסגעגאנגען, האט עס שוין נישט די די די די באגלייבטקייט. משנה ו', הגבאים, דא רעדט מען פון גבאים וואס זענען איינגעמאנט שטייער, טעקס, דאס, געוויי געוועזן. פאר וואס הייסן די היינטיגע גבאים גבאים? אויך האט ער געזעהן שטערן קעסירן ניין פון די מוסדות. רבי שנחמיה זל דאך א בית, זענען אריינגעגאנגען אינעם שטוב, וכן הגנבים, איך ווייס נישט פאר וואס זיי לייגן צוזאם די גבאים מיט די גנבים, ווייל די גנבים מיינט, עס מיינט אזוי, די גבאים פלעגן נעמען שטייער, טאמער ער נישט געהאט, איז מען אריינגעגאנגען נעמען א משכון פון זיי, מען איז אריינגעגאנגען, מען האט גענומען די טאפ פון יענעם, מען האט גענומען די שיסל פון יענעם, יעצט די גבאים, אפשר איז ער טמא געווען, אפשר האט ער יעצט מטמא געווען די זאך, די זעלבע זאך מיט די גנבים, די גנבים זענען אריין געקומען און זיי האבן דאך באשלאסן צום סוף, אוי וויי וואס האב איך געטון, איך האב געגנב'ט, איך האב גע'גנב'עט, לאמיך עס צוריק געבן, שהחזיר את הכלים, די גבאים געבן עס צוריק ווייל זיי האבן באקומען די טעקס, די גנבים געבן עס צוריק ווייל זיי האבן דעסיידעט זיי גייען עס צוריק געבן, נאמנים לומר זענען זיי באגלייבט צו זאגן לא נגעני, אונז האבן נישט אנגערירט אין די כלים, אונז האבן גענומען די אלע זאכן, די כלים האבן מיר נישט אנגערירט, און און און דארפסט מיך טראסטן, און גלייבסט, ווייל וואס? ווייל זאגסט דאך אז ער האט דאך אזא ערליכע האט עס צוריק געברענגט, סאו זאג איך אז איך גלייב אים. איבער ירושלים נאמנים על הקודש, אין ירושלים מען גלייבט על הקודש אויף די קרבנות אויף אייביג, מען קען אזוי עסן קרבנות פלייש, אזוי מען געלערנט אין די ערשטע משנה אז מען מייקר ווערן אויף ערדענע כלים צו גלייבן אויך אין מרות, איבער בשעת הרגל, און בשעת'ן די צייט פון פון יום טוב, פסח שביעי סוכות, אפעל א תרומה, אפילו אויף תרומה אויכעט, וואס די רמב ם זאגט ווייל דעמאלטס יעדער טוט זיך מטהר זיין ארויף צו גיין אויפן בית המקדש, אדער לקובד יום טוב, וואס דא שטייט מיט לפני הרגל חייב חייב און מיל טאר זאצן לפני הרגל, זאג איך יעדער איינער איז טהור און יעדער איז פיין. א פס די משנה ז', א פסחת חביסו, איינער א ערליכע איד, נישט קיין מרת, עפענט אין שליים א פאס וויין צו פארקויפן. א מסחר בסוסה, איינער הייבט אן צו פארקויפן א א זאך וואס געמאכט מיט טייג, יא, האט אמאל דא דעם נאר עופר, דו ווייסט וואס איך מיין, מ'הייבט מיט טייג, ס'טרעט שוין פאלט, מ'הייבט אן. על גב הרגל אין יום טוב צייט, רבי יהודה אומר יגמור ער מעג נאך יום טוב אויב עס איז געבליבן פון די וויין און פון די טייג צו ענדיגן זיי צו פארקויפן אלס תורה, ס'הייסט נאך נאך אלס פון די געבאקן פאר פסח, ס'איז נאך ס'איז נאך די תורה. והחכמים אומרים לא יגמור אז מ'טאר עס נישט פארענדיגן, פארוואס? זיי האלטן אז די מעור איז ווערט באטראכט אלס תורה נאר אין ירושלים נאר אין יום טוב, די מאמענט ס'ווערט מאל צו יום טוב זאג איך אז ס'אוט, ס'האט עקספייערט די אוטומאטיק טהרה, און דאס גייט צוזאגן די נעקסטע חלק פון די משנה, מי שעבר הרגל, אזוי ווי די יום טוב איז אריבער, היו מעבירין, האט מען אין בית המקדש אוועקגענומען די אלע כלים על טהרת הזרע, כדי צו מטהר זיין די בית המקדש די זרע, ווייל ביז יעצט האב איך געזאגט אז יעדער איינער הייסט טהור, אזוי ווי דאס פלוצלינג דארף מען מאכן רענאוועישאנס אלעס האט מען געדארפט טהור מאכן דארט, עובר הרגל ביום שישי, טאמער עס איז אריבערגעגאנגען די יום טוב וואס איז געווען פרייטאג, לא היה מעבירין האט מען נישט טאמער עס האט מען נאך געלאזט ביז נאך שבת, פארוואס מפני כבוד השבת, צו ערב שבת גייסטו גייסטו צו אנהייבן צו וואשן און רוימען ארויסנעמען זאכן דא, לא עס איז נאך א טאג יום טוב, ס'איז גוט מפני כבוד שבת, רבי יהודה אומר אפילו נישט אף לא ביום חמישי, פארוואס אויך ווייל די כהנים דארפן אהיים גיין זיי האבן אויך שבת. און יעצט געווען אין צפת איז דארט האב איך געגאנגען קויפן וויין ביי א איד וואס מאכט אליינס די וויין אין א מושב וואס הייסט באר יוחאי באר יוחאי א ערליכע איד ער זיצט און לערנט דארטן און מען דארף וויין געט ער זיך א רוק אוועק אין די זייט און ער עפנט אויף די פלאר ווי ער לערנט גייט אראפ אין קעלער און ער ברענגט וויין און איך פרעג וואסערע וויין איז דאס וואס ער האט זאגט ער איך האב דאס עפענען עס איז טועם זיין. עפענען ממש אזוי? זאגט ער יא, און דאס דארפסטו אויך עפענען דאס אויך? זאג איך ניין, דארפסט נישט עפענען דיין, דען איך עפען עס פאר מיך, עפעס פאר דיך? יא, פאר מיך איז אויך שבת היינט, פאר מיך איז אויך שבת, פאר די כהנים זאגן פאר מיך איז אויך שבת, איך בין נישט קיין גויטע וואס זאגט דער גייט אזוי, איך מוז אויך אהיים גיין, איך מוז אויך מאכן מיין יאפטשיק, מיין טשולענט, מיין סטרעטש און פאלג, שיינע כהנים פנים, די כהנים האבן נישט קיין צייט, זענען אויך אידישע קינדער, זענען ביזי, סאו ממילא זאל מען ווארטן ביז זונטאג. משנה ח', קייצעלן מעבירין על טהרת הזרע, וויאזוי נעמט מען טאקע אוועק כדי ריין צו מאכן די זרע, מטבילין את הכלים, מען טובל'ט די כלים שהיו במקדש וועלכע זענען געווען אין בית המקדש, ואומר להם, און יום טוב זאגט מען צו זיי צו די אמורצים, די כהנים אמורצים, וואס קומען אריין בית המקדש, הזהרי, הזהרי, זיי נזהר, שלא תגעו בשלחן, ריר נישט אן די שלחן. איז עס טמא און ס'וועט טמא ווערן, פארוואס? זיי האבן געהאט א הארטע פראבלעם מיט דעם שולחן, צו מען דארף עס טובל'ן צו נישט, די שולחן האט אייביג געדארפט זיין האבן די לחם הפנים, אזוי ווי ס'שטייט לחם פנים לפני תמיד, יא? האט מען נישט געקענט אראפנעמען די לחם פנים, האט מען געדארפט אכט געבן ס'זאל נישט טמא ווערן. זאגט די משנה כל הכלים שהיו במקדש, אלע כלים וואס זענען געווען אין בית המקדש, יש להם שניים ושלישים, האבן געהאט א, אין די בעקאפ, זיי האבן געהאט א צווייטן און א דריטע, ס'איז נישט געווען נאר די איינציגסטע, זיי האבן געהאט בעקאפ נאך א נאך די זעלבע קהלה א צווייטע דריטע, שאם ניט מיר שונאים אויב עס איז יא טמא געווארן די ערשטע, ווי ווי ישנין דאך טענה'ן האט מען גלייך געברענגט די צווייטע און די דריטע עס זאל זיין אז און אזא כל הכלים שהיו במקדש אלע כלים זענען געווען אין בית המקדש טעינים טבילה האט מען געדארפט טובל'ן חוץ מזבח הזהב די גאלדענע מזבח און מזבח הנחושת און קופערנע מזבח מפניהן שהן כקרקע ווייל זיי האבן די דין אז ווי א קרקע און א קרקע אפילו א טמא'נע מענטש רירט עס אן ווערט זיי נישט טמא דברי רב לעזער רב לעזער חכמים אומרים, מן השם מיט ציפן, ווייל זיי זענען באדעקט. ס'איז דא צוויי טייטשן, איין טייטש אז די חכמים זאגן אז די מזבחות דארפן יא טובל'ן, ווייל זיי קענען יא טמא ווערן, און כאטש איז די מזבח געמאכט פון האלץ, און א האלצענע קיילה וואס מען רירט אן, מען רירט עס נישט אוועק פון פלאץ, ס'הייסט א כלי עצה אסור לנחת, קען נישט טמא ווערן, אבער די מזבח איז דאך באדעקט מיט מעטאל, מיט גאלד און קופער, קען עס יא טמא ווערן. און נאך א פשט איז אז די חכמים האלטן אויך אז מען דארף זיי נישט טובל'ן, זיי קענען נישט טמא ווערן, אבער דאס איז נישט צוליב רבי לעזער'ס טעם ווייל זיי האבן די דין פון ערד, נאר ווייל זיי זענען באדעקט, איבערגעצויגן מיט גאלד און קופער, וואס האט נישט קיין חשיבות, ווייל זיי ווערן בטל צום האלץ, און דאס האלץ קען נישט טמא ווערן, אזוי ווי מ'האט שוין פריער געזען אין מזבחות הקריעה עצה האסיר נחת, קען אפילו וואס מען רוהט נישט אוועק פון די פלאץ און וועגן דעם זענען זיי טהור. סלק מסכת חגיגה סלק מסכת חגיגה אוי סלק מען געענדיגט יעצט נאך א מסכתא דא און מען לערנט חק האלט מען אין איין ענדיגע מסכתא מען קאווערט און מען קאווערט און מען קאווערט און מען קאווערט מען כאפט נישט אליינס מען ענדיגט די גאנצע מיר האבן געענדיגט די גאנצע חק לישראל סדר, האבן מיר געענדיגט רוב שישה סדרי משנה, גאנצע שטיקער גמרא, גאנץ משלי, גאנץ תהלים, און תורה, און א גרויס חלק פון נביא, און ס'איז א אנבעליוועבל עטשיוומענט. אקעי. יעצט גייען מיר צו לערנען די גמרא, און די גמרא גייען מיר אויך מאכן א סיום יעצט אין מסכת חגיגה. חכמים מאמרים נשי המצופים, ווייל זיי זענען איבערגעדעקט אדרבה, קיוו די מצופים, נני מטעמא, זאגט די גמרא, טאקע ווייל זיי זענען געווען צוגעדעקט מיט גאלד, וואלט זיי געדארפט טמא ווערן, ווייל ווען נישט די צודעק פון גאלד, וואלט מען געקענט זאגן אז די שלחן איז א כלי עץ, האסור אין נח, אזוי ווי עס האט מען גערעדט פריער. ענטפערט די גמרא, איי מיר לערנען אזוי, ווען חכמים האבן מטמא, האבן די חכמים זענען מטמא די שלחן, מפני שהם מצופים, ווייל זיי זענען געדעקט מיט גאלד. ווי אויך זיי האבן רבנן און רבי אליעזר כאמרא. די וואס די משנה זאגט אין די ווערטער מפני שהם מצופים איז א חלק פון די וואס די רבנן זאגן צו רבי אליעזר, מאי דעתך, וואס איז דיין דעה, פארוואס ווילסטו זאגן אז די שלחן קען ווערן טמא משום די מצופים, ווייל עס איז צוגעדעקט מיט גאלד, און במילא ווערט די האלץ בטל צו די גאלד און עס איז א קליין מדחת, מבטל בטל צו פיהן גבאים, עס איז אבער פארקערט, די צדק פון גאלד ווערט בטל צו די שולחן, ווייל די תורה רופט עס אן שולחן העץ, ממילא אז עס ווערט אנגערופן שולחן העץ, איז עס טאקע עס האט ארומגעדעקטע זאכן, באט עס איז למעשה די בעיס איז העץ. אמר רב אביהמר רב אליעזר, האט רב אביהמר רב אליעזר געזאגט, המיד החכמים, אין עיר של גיהנום שולטת בהם, א תלמיד חכם, איינער וואס זיצט און לערנט תורה, איז אפילו טאמער ס'איז באשערט אז ער דארף דורכגיין די גיהנום, איז די פייער גייט נישט שולט זיין אויף אים, און עס גייט, אזוי ווי אברהם אבינו איז אריין אין די פייער, ער האט נישט גארנישט געהאט, ס'איז גארנישט, ער איז נישט פארברענט געווארן, עטס נישט שולט זיין אויף אים. און אינטערעסאנטע זאך, אז די ווארט חק, איז געמאטעריע גיהנום. ס'איז א תיקון זעהט אויס, אז אפילו א מענטש וואס איז וואס איז בשעת'ן געווען אין גיהנום, אז מען לערנט חק, איז עס נישט שולט אויף אים. אזוי די גמרא זאגט עס דא, קל וחומר מיט סאלאמענדרע, סאלאמענדרע איז אזא מין א מין חיה וואס ווערט באשאפן אין פייער, און ס'ברענט אויף איין פלאץ זיבן יאר אן אויפהער, און מה סאלאמענדרע שתולי דאיסאישי, מה לך סאלאמענדרע וואס איז באשאפן געווארן דורך פייער. א סאך מדומה, ווער ס'שמירט זיך אן מיט איר בלוט איין אירית שולטת בה, געוועלטיגט נישט די פייער אויף אים, תלמידי חכמים שכל גופם אש, זייער גאנצע גוף איז דאך א שטיק פייער, א פלאקע פייער, דכסיב, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק הלא כוי דברי כאש, מיינע ריידער דברי תורה זענען אזויווי פייער, נעם השם, אזוי זאגט דער באשעפער אליינס, על אחת כמה וכמה אז די כהנם די פייער וועט נישט שולט זיין אויף זיי, אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט, האהאהא, ווילסט עפעס הערן עפעס? איינער איז שוין געהערט דעם שאילתות? אפילו ביי פרשת ישראל, אידן נעבעך וואס זיי רופן זיך אן פרשת ישראל, רבי נחמן זאגט אפילו א פרשת ישראל האט נאך אלץ דער נאמען ישראל אין זיך, און נאך אלץ איז זיין פינטעלע איד נאך אלץ דא, און פארוואס? ווייל ער איז, מ'עט עס שוין יעצט זעהן, קל וחומר מיט מזבח הזהב. מען לערנט זיך ארויס פון הקל וחומר פון מזוז ביי חזוף, מה מזוז ביי חזוף שאין עליו אלא כעובד דינר הזהב, מען האט יעצט גערעדט, ס'איז א האלצערנע זאך באט ס'האט נאר איין דינטשיגע לעיער פון גאלד וואס איז אזוי דיק ווי א ווי א דינער, יא, ווי א גאלדענע דינער, כמה שנים, וואס איז געליגן דארטן פאר לאנגע יארן, און ס'האט געברענט פייער אויף דעם, מיט דעם אלעם אינו עיר שליט איז בה, האט די פייער נישט פארברענט די גאלד, פושעי ישראל שמלאי מצוות כרימון, זענען אנגעפילט מיט אזויפיל מצות אזוי ווי א מילגרוים איז אנגעפולט מיט קעלעך, די כסוף וואס דא שטייט אין פסוק אין שיר השירים, כפלך הרימון רכסייך, אזוי ווי א שטיקל מילגרוים איז דיין אייבערשט איז די אויבערשטע חלק פונעם, דרש'נט מען אל תקרא רכסייך, אלא ריקונין שבך, די ליידיגע פון דיך, דאס זענען שוין די ליידיגע אייערס, זענען אזוי פיל מיט מצוות, אזוי ווי א מילגרוים וואס איז פיל מיט קעלעך, על אחת כמה וכמה, אזא כל שכן אז די מצות וועלן זיך וועלן זיי באשיצן און די פייער פון גיהנום וועט אין זיי נישט שולט זיין, האד' הנ ל, מסכת חגיגה, זאגט דער זוהר הקדוש, פרשת משפטים דף קי ו עמוד ב', תני אונז האבן געלערנט, און מ'גייט דא לערנען אויך די איידיע וועגן תשובה, אז תשובה איז אזוי שטארק, אזוי פאוערפול, אז ס'איז נישטא א זאך וואס א מענטש האט געקענט טוען אויף דער וועלט, וואס זאל נישט העלפן קיין תשובה אויף דעם. א מענטש זאל נישט ווערן פארלוירן און זאגן, אה, איך האב דאך שוין אזויפיל אויף מיין רעקארד, ווי קען איך דאס טון, ווי קען איך יענץ טון, עס זאל קיינמאל נישט ווערן פארלוירן ווייל זיי וויסן אז עס איז דא אן אינגרידיענט וואס הייסט תשובה, און אויב מען טוט תשובה קען מען פון אלעם אלעם אלעם קען מען אלעם אזוי ווערן אויסגעמעקט אזוי ווייט כאילו ער וואלט קיינמאל נישט געזינדיגט. תנינים צו האבן געלערנט דאס לעס מילא בעלמא, ס'איז נישט דא קיין שום זאך אויף דער וועלט, די קיימא קיימא תשובה וואס עס שטייען דא פאר תשובה, וואס וועט נישט קענען וואס וועט נישט שטיין פארטש וואס שי וועט נישט קענען ארבעטן אויף אים און לכאורה קוט שב ריח מקבל וואדע און אויף אלעם טאמער טוט מען תשובה וועט אים אייבערשטער מקבל זיין ואי טב בתיובתא און א מענטש וועט תשובה טון הוא אזדמ א לקבל א אורח חיים גייט ער באקומען א לייף סטייל באקומען א וועג פון פון לעבן. ואף על פי, ואף על גב די פגם אט די פגם, אפילו ער האט פוגם געווען מיט די ערגסטע זאכן, כולו איז תקין אלעס קען ווערן פארראכטן, וכולו איז הדר על תקינא, און אלעס קען צוריק גיין אויף וויאזוי עס האט געדארפט צו זיין, אזוי ווי נאך פאר געזינדיגט, אזוי פיור קען ער ווערן, ואפילו במה דאיז בה אימהא, אפילו אויף דעם וואס איז דא א שוויה פונעם אייבערשטן, עס איז גוזר געווען א גזירה, דער אייבערשטער אליינס האט גוזר געווען אויף א גזירה אז ער גייט ווערט שטראף ווערן און ער קען שוין נישט פון דעם גארנישט אפילו דאס וואס דער אייבערשטער אליינס האט געשוואוירן אז ער גייט נישט, אז ער האט נישט קיין שום תיקון אויף דעם, כד שבריחי מקבל, טאמער האט מען תשובה טון, העט עס דער אייבערשטער מקבל זיין די כסוף, כ'האב א ראיה פון דעם, ס'שטייט דארטן, חי אני נעים השם, דער אייבערשטער שווערט אזוי, כי אם יהיה כן יהיה, דארטן איז געווען אויף יחניה מלך יהודה, האט דער אייבערשטער באשוואוירן אין כסוף, דארט שטייט כזבי את האיש הזה ארירי, ער העט נישט האבן קיין קינדער, ער העט נישט קענען האבן ווייטער די גדורות, און בשר די טוב בתיעבתא, און נאכדעם וואס ער האט תשובה געטון דארטן, כסוף שטייט, און בניו חניו, אסיר שאלתיאל בנו, ער האט יא געהאט קינדער, אה, איינמאל ער האט תשובה געטון, קען עס אזוי שטארק, די תשובה איז אזוי פאוערפול, אז אפילו די אייבערשטער זאגט צו, אז ס'ארבעט נישט קיין תשובה אויף דעם, אבער תשובה קומט און ס'ארבעט יא. איך האב פון דעם געטראכט אז ס'איז דא ערגעץ אין זוהר ווי שטייט אז אויף מוצאי ערלה ואתרלה העלפט נישט קיין תשובה, און אלע שטעלן זיך אזוי אריין ווי ס'קען זיין אויף דעם, איך מיין אז דאס איז די יסוד, אז אפילו פאר זאכן וואס עס שטייט עס העלפט נישט קיין תשובה, אויב טוט מען באמת תשובה, אפילו יענץ, ווי די אייבערשטער אליין זאגט חי אני, דאך גרעסער ווי אזוי ער זאגט, איז די אייבערשטער אליין זאגט עס, און מיט דעם אלעם ער האט תשובה געטון זעט מען אז אז די אייבערשטער גיבט א ריסעט און זאגט, איז די האסט א תקנה די ביסט מסוגל און די קענסט יא באקומען, דאס דאס איז די גאנצע סיבה פארוואס אזוי ער זאגט עס צו ווייזן אז אפילו די הארבסטע זאך דארטן העלפט אויך תשובה. מכאן, און דאס איז די ראיה, מכאן פון דא, אז וואס די תשובה מתבר כמה גזירים ודינים, די תשובה צעברעכט אלע די שווערע גזירות די דינים, וכמה של שלן לפרזלה, און אפילו דעם וואס די מלאך הבעלה האבן ווי אייזערנע קייטן צאם ארום געבינדן, און איך וואלט געזאגט פון די אייזערנע קייטן קען מען זיך נישט ארויס דרייען, דאס איז שוין צאמגענומען, ס'איז שוין לאקד אפ, אה אה, תשובה גייט נאך סאך סאך שטערקער, ולייזט מיין די קיימא קיימא טיפט עס איז נישטא קיין שום זאך וואס קען שטיין פאר תשובה, ווייל דא כסדר אויף דעם שטייט אין ישעיה הנביא, ויצא וראי בפגרי האנשים הפושעים בי, און עס איז ארויס געווען דערזען אויף די מענטשן וואס זיי זינדיגען מיך, זעסט אינטערעסאנטע זאך איז מדייק די זוהר הקדוש, אשר פש י בי לא כסוף, ס'שטייט נישט די וואס פלע האבן געזינדיגט אויף מיר אמאל, אלא ה פושעין בי די וואס זינדיגן יעצט נאך אויף מיר, און דארטן שטייט דארטן אז זייער ווערים וועט נישט שטארבן און זייער פייער וועט זיך נישט אויסלעשן, אלע מיני שטראפן איז געשיידט אויף דעם, אבער דאס איז נישט פאר די וואס האבן געזינדט אמאל, ווייל די וואס האבן געזינדט אמאל קען זיין זיי האבן שוין תשובה געטון, די וואס זינדיגן יעצט און זיי ווילן נישט תשובה טון, זיי ווילן נישט הערן, און זיי ווילן נישט, זיי ווילן נאר בפ ב פ ש י נאר נאך און נאך זינדיגן, די, אויף דעם שטייט די שטראף, אבל כיוון דאס נחמ י, אזוי ווי מען האט זיך מתחרטה געהאט, הוא מקבל עון קדשו בריחו, עס איז די אייבערשטער מקבל שווים, די אייבערשטער איז מקבל די אלע וואס טוען תשובה, בגין כך בא נש דא, וועגן דעם א מענטש, אף על גב די פשע בא, אפילו ער האט געזינדיגט, און פגם בעשה דלא יצטרך, און ער האט פוגם געווען אין די פלעצער וואס ער האט נישט געדארפט, נישט נאר דער וואס האט געטון א עבירה דא אויף דער וועלט, און ער מיינט אז ער האט, אופס, נאר געמאכט פוגרום'ס אין די עולם הזיונים אין די ספירת זיונים און ממש געמאכט די גרעסטע דיזעסטערס, אבער ותאב לקם ער טוט תשובה, מקבל איי, די אייבערשטער איז אים מקבל וחסד לעין האט רחמנות אויף אים, דו קדשו בריך אים מלא רחמים אי, די אייבערשטער חקייל מלא רחמים, וישמח לרחמים על כל עבדיו, און עס פילט זיינע רחמים זענען פול אויף אלע זיינע מעשים, כמעט אדמו ר ווי עס שטייט אין אשרי, ורחמיו על כל מעשיו, זיין רחמנות אויף אלע מעשים, אפילו על בעירה, אפילו אויף בהמות ועופר, אויף עופות, מותן רחמיו, איז זיין רחמים איבערגעגעבן געווארן, אי עלי' מותן רחמיו, אויב ס'איז, אויב זיין רחמים איז אויף בהמות וחיות, כל שכן על בני אנושה, אוודאי אויף מענטשן, די יודען וואס זיי ווייסן ווישט אים אודאי און זיי. און זיי זיי קענען לשבחו למראיה, זיי ווייסן וויאזוי זיי קענען צו בארימען און צו צו צו משבח זיין און צו און צו דאווענען פארן אייבערשטן, די רחמים מוט אליין ושרון אליין איז זיכער אז די אייבערשטער'ס רחמים הערשט אויף זיי, והדבר מדוד, רחמיך רחמים השם, דיין רחמנות רבונו של עולם איז אזוי פיל, כי משפטיך חייני, לויט דיין רחמנות, שטעל דיך פאר דיין רחמנות, ווען דו וועסט מיך געבן חיים, וועסט מיך געבן לעבן, וואסערע לעבן איך וועל האבן, און אויף דעם האט דער בעל התניא געפלעגט זאגן, רחמיך רבים ה' אויף דיר, אויף דיר גאט ברוך הוא איז א גרויסע רחמנות. ווי קען מען אזא זאך זאגן? נאר ווען דער אייבערשטער זאגט אז בכל צר בזמן שישראל צר כלני מזרעי כלני מראשי, רבונו של עולם אז דו האסט צער ווען אונז אידן האבן צער, אויף דיר איז א גרויסע רחמנות, ווייל קוק וואסערע צער אונז האמער, קוק ווי אין גלות אונז זעמער, אז די שכינה איז אזוי גלות, ביסט א גרויסע רחמנות כביכול. זאגט דער הייליגע רמב ם הלכות ברכות פרק א', כל האינו אומן אחר ברכותיו הרי זה מגונה, א מענטש זאגט זיך אליינס, ברוך אתה ה' קיים וכל יום שהיה הכל נהיה בדברי אומן, הרי זה מגונה, אבל האינו אחר ברכות שהיא סוף ברכות אחרונות, הרי זה משובח, דאס איז א היכי תמצא, מען קען זאגן א, מען זאגט בונה וברחם ובשליים אמן, דאס מעג מען יא זאגן, ווייל מען ענדיגט דעמאלטס די ברכות, כגון אחר בונה שליים בברכת המזון, ואחר ברכה אחרונה של קריאת שמע של ערבית, מען ענדיגט דארטן א פורעי סוכה שובו להם ולעין ואקא עם ישראל אוהב ירושלים אמן, איז דא וואס זאגן עס אזוי, אונז זאגט מען אזוי אויך, א פורעי סוכה שובו להם ועל כל ישראל, השומר את עם ישראל ועד אמן, יא, כמאן זאגט מען אזוי? כמאן מיין איך זאגט ביי גאולה ישראל אויך מיין איך. יא? טאהש קודש. סאו איז מילא דאס די רמב ם דא האסטו די רמב ם גענעקע מארנע זעהט אויס די ברכה אחרונה של קרי שמע שערבות וכן בסוף כל ברכה שהיא סוף ברכות אחרונות עונה בה המן אח עצמו קען מען ענטפערן המן נאך זיך אליין מאכן די ברכה ולמה יענה המן אח בונו של עולם פרעגט די רמב ם אליינס פארוואס זאגט ער המן נאך בונו של עולם אויב דו זאגסט אז ס'איז די לעצטע זאך פאראי' אחריו, ברכת הטוב והמעטב, מ'זאגט דאך נאכדעם מכה אלי ואני, מכה אני, אדיר אני, בן אני, גואל אני, יצא אני, דרשי אני, מ'זעט זיך נאך בעזהאל יחסי אני, גייט דא נאך א ברכה דא, וואס זאגסטו דא קען מען מאכן אלעס, נו ניין שברכות זי, די ברכה פון מכה אלי ואני, פון מכה אלי הטוב והמעטב, בימי חכם המשנה דתקני, האט מען האט מען מסכים געווען שפעטער אין די זמן משנה, עיקר הלי' תוספות הייסט אזוי ווי תוספות, ווייל די עיקר דאורייתא'דיגע ברכות ענדיגט זיך ביי בונה ירושלים, אבער סוף עיקר הברכות של ברכת המזון היא בונה ירושלים, ולמה לא ינא אומן אחת אהבת עולם. מנין שיסוף ברוך זשונות של קרית שמע ואמונה הבויך בעם ישראל באהבה ומעין שמע וואס איז די ערשטע ס'איז די לעצטע פון די ברכות פון די שמונה עשרה חיין קל כיוצא בה אבן ברכה שוין באווארפן אויס תחילה לדבר אזוי ווי ס'דא אסאך מאל אנדערע ברכות וואס מ'זאגט אפאר ברכות כגון ברכה שוין באווארפן פון א קריאת מגילה על מקרא מגילה אשר עושים זה מסיים בימים ההם בזמן הזה שכיח גמור זמן זמן הזה ומעין די לעצטע זאגן ומעין ניין ווייל דוקא זענען חלק איז זעלבע זאך מיט לוי'ס נחכה פארוואס נישט למען לא יפסק באום מים, ווייל מ'טאר נישט מפסיק זיין מיט א אום מים ביים ברכה איבער א דבר שבא עליך עליו, פארוואס מאכסטו די ברכה? פאר די קומענדיגע זאך יעצט, פאר די לענ צינדן מנורה, צו פאר בלאזן די שופר, צו פאר די, ממילא קענסטו נישט מפסיק זיין צווישן די זאך און די זאך, אבער די אנדערע זאכן האט זיך מיט דעם יעצט געענדיגט און געשליסן, בואי נשלים האסטו יעצט געענדיגט די די זאך און די מאכסט נישט קיין ברכה אויף די נעקסטע זאך וואס די גייסט טון, ס'איז נאר א נאך ברכה פארוואס די האסט געטון פריער. זאגט די מוסר פון ספר חסידים סימן קעו עין ג, שלושה מיני יצר הרעים, ס'איז דא דריי מיני. ווערזשענס ווי יצר הרע וואס ברענט אין א מענטש. השניים, צוויי פון דעם זענען עקטיוו ביים בר זקן און ביים בחור, זיי זענען עקטיוו אייביג, פון עד יום מותו, ער רודערט ארום. והשלישי, די דריטע איז מער מער נוהג רק בבחור. אלי היימער גייט אויסרעכענען, אדם איז אוהב לראות, א מענטש איז אויגן גליסט צו זען, ער וויל זען, ואף אם יחפוץ לייט צום עיניו, מיין עושה להו, אפילו ער ער האט וועלן בעצם צומאכן זיינע אויגן צו פארזען, לא יכול, ער האט נישט קיין וירא בקרחא להו, ער האט זיך כח געגעבן א זען, ער ער זען, והשני הוא אדם בוער כתנור אש אחריו ולא יכול להסירה מדעתו, א מענטש האט א תאווה פאר עפעס א פרוי, אז ס'ברענט ווי א תנור ווי א אויוון, און און ער קען זיך נישט ער קען זיך נישט אפטוהן, ס'איז א נעטשרעל אקורענס פון א מענטש, ס'פלאקערט אים אן א יצר הרע. דאס איילי נהגים ביין בבחור ביין בזקן, פון די יונגסטע ביז די עלטסטע, דאס איז א זאך וואס מ'קען ווי איין אפוטרופוס ארויס, מ'קען זיך נישט, מ'דארף כסדר זיך וואטשן פון דעם. והשלישי נוהג רייך בחור, די דריטע איז מער א זאך וואס איז ביי בחור, שמסעוה, שתתקשה עמוסי, און ס'האט, און נאך כסדר הייבט עס אן צו, ער האט דיסקאווערד אמעריקע. מנין לך שכך היא,

ווי זעה איך אז עס איז דא עס איז דא דריי מאל וואס ווערט דערמאנט די נביאה די לשון פון אויבן שנאמר ס'שטייט אין פסוק כולם מנאפים אלע זענען מזן און זייער הארץ הארץ ברענט כמו תנור אזוי ווי א אויבן אין אויבן שטייט כקרבי כתנור לבם אז א הארץ ברענט צו זנות ווי אן אויבן ונאמר עס שטייט כולם יחמי כדנור אלע זענען אויך אנגעהייצט ווי צו א פייער אזוי ווי א ברענענדיגע אויבן זעט מען דריי מאל ווי ס'ווערט דערמאנט דארטן אויבענעס קעגן די דריי סארט יצר הרע'ס ווען איז אן א מענטש. און דער וואס האט געזאגט די יצר הרע איז גלייך צו א פייער, שיען, שיהי' עיקר תאוות תאוותו אש, ווען ער זאגט אש, אש, די זאך וואס עיקר הערט זיך איז די שיען, און שיען, די ווארט שיען איז דרײַ הונדערט, גימטריא, איז בגימטריא יצר, יצר איז אזויווי שיען, און די שיען, אזוי זעהן איז דא דרײַ, דרײַ וואווס, אזויווי דרײַ שטעקעלעך, שיען יש לו שלשה פתילים, ס'האט זיך א דרײַ פאסיקס אזוי, עס איז מרמז קעגן די דריי יצר הרע'ס, שלושה פעמים מונה דער אייש בפסוק, און דריי מאל ווערט דערמאנט די אייש, די ווארט אייש אין די פסוק אין שיר השירים, רשע פ י רש פ אייש, של ה ה' ו ס ק, יצר הרע דומה לחיכוך, יצר הרע איז איינער וואס איז, עס איז אזוי ווי איינער וואס קראצט זיך, איינער האט א מאסקיטא בייט, און העט זיך קראצן, וואס געשענט? דארף ער נאך קראצן, קראץ זיך נאך מער, ווילאנג עס הייבט זיך אן צו גיסן בלוט פון דארטן, וואס איז די עצה? איגנאר עס, אז דו איגנארסט עס, ס'קראצט טאקע דעם בעגינונג זייער שטארק, אבער די מאר די מאר דו איגנארסט עס, די מער גייט עס אוועקגיין. און די זעלבע זאך איז, אם יחכך בשרו, אויב ס'וועט זיך קראצן מיט אלע שכנים, ס'וועט ארויסקומען פון דעם קרעץ, ס'וועט ווערן נאך ערגער, ס'וועט ווערן אינפעקטעד, ס'וועט ווערן די ערגסטע זאך. ואם יעצור, אויב ער וועט זיך איינהאלטן, ויסבול, ער וועט ליידן טאקע די ערשטע פאר מינוט צוויי, אוי, ס'איז כמו, איך קען נישט, איך קען נישט, דעמאלטס, לא יעלה, וועט שוין נישט ארויפקומען דאס. און די זעלבע זאך איז אויכעט, אזוי ווי שטייט אין די גמרא, עי' בקטן יש באדם, משביעי רעב, וועסטו מאכן זאט, עט ער ווערן נאך מער און מער הונגעריג, מר איווא עסט ער מאכן הונגעריג, עסט ער זיך איינהאלטן און זיי ווערן הונגעריג, מר איווא עט ער אטאמאטיש ווערן זאט, עס איז נישט האבן אזויפיל די רייץ און די יצר הרע. זאל מיר טאקע העלפן, זאל אייבערשטער העלפן טאקע אונז זאל מען אלעמאל קענען האבן די ביוטיפול תורה וואס איז אזוי ווי מים, וואס לעשט אויס די פייער. ברוך השם לעולם אמן ו. אמן, שקויעך.